etýän. Meň adym Bäri, bäri gel, bäri. Essalamualeýkum, eje. Gazanjyk goýduňmy peje? Goýdum, oglum, goýdum. Süýtli tüwi jygatardym. Taýynjakdyr. Häzir guýup çykberäýerin, oglum. Süýtli tüwi örän gowy. Heý, şuňam gaýgysy garabokurdagy-da. Oho, kaka, beý diýme. Beý diýme, kaka. Biler bolsaň, bar zat bokurdakdan başlanýar. Garny doka bela ýok diýipdirler. Gep nokatlap oturma-da, çöregiňi-de toza toýlyň yzyndan dükana.
Gagyl diýýän-a? Hawa. Ynha sen, senden näme çykarka diýip, otursam-tursam iňňirdäp günüme goýaňok. Biler bolsaň, agşam meň şu kelleçanagymdan, ýönekeýräkdenmir gowy goşgy çykdy oturyberdi. Tüweleme oglum, tüweleme. Indi şu wagt şony diňläň. Onsoň tozajak toýlyň yzyndan. Näme diýsene eje? Näme hakda ýatsamkam diýip içim hümledip ýördüm welin, o Atabaý togalaň gyzy Myssyk bar-a. Myssyk.
Myssyk, Myssyk. Hä, hawa bar. Ana,
şo meň bagtymdan şark-şurk gaçdy oturyberdi. Ine menem allymda şol hakda ýazaýyn diýip şakyr-şukur şarlatdym oturyberdim. Oglum, sen oň eden işini oňladyňmy ýa geňlediňmi? Diňläňde oňlanym geňlänim oturyňda oýanyňda özüňiz biliberiň. Okaýyn onda. Hany çöwür gepli haltaň, Öweleme-döweleme, Günleň biri ajap soltan Aşyk boldy öwelege. Weý, bagtym! O Ogulnur Turruň ogly Öwelekmi?
Aý, goşgyň arasyny bölýäňiz-aý, eje. Täzeden başlamaly edýäňiz-aý. Bolýa, balam.
Indi bölmäýerin.
Hany çowur gepli haltaň, öweleme, döweleme! Tizräk gutarawer-how, ýöne gaýtalap durma-da. Haý, alaç boljak gel-aý. Aýdýan-a, arasyny bölseňiz, owaz ýitýä, owaz. Nämäň ýitýänini özüm gowy bilýän. Huşuň ugry ýokdur, okaber. Häý, Öweleme döweleme Gülleň miri ajap soltan Aşyk boldy öwelege Iliňkiden kem däl keşbe Baryp ýatan sada diýdi Öläýsemem barman başga Ýar bolmaryn ýada diýdi Arman meniň erkim ýokda Düşüp barýan oda diýdi Enem atam göwnänokda Gaçsammykam ýada diýdi. Ahyr uzaga çekdirmän, Gaçdy hiç kime ýetdirmän, Kakasyna zyýg etdirmän, Agasyna zyýg etdirmän. Ýetdirmedi ýellere-de, Tutdurmady tüweleýe. Tüweleme, tüweleme.
Bijaý ýyndam eken aýdol. Ohow, ýaşa kaka, ýaşa! Nähili jemlejegimi bilmän ýördüm. Ýaňky ýaljak jemläýin-de, yzjagazyna ýelmäýin. Ýetdirmedi ýellere-de, tutdurmady tüweleýe. Düşmedi ol del ýere-de, bardy bagty çüweneýe. Ýüregine melhem eden öýleriniň gapdalymyş, asyl goňşy mellegine-de gaçyp zordan atmalymyş. Aşyklygy çynlar eken, tutdurmady tüweleýe, gaçdy gitdi ýylnam eken, Tüweleme, tüweleme. Wessalam gep tamam. Takyt edip diňläniňiz üçin siz-ä ýüz ýaşaň, menem iki gezek elli ýaşasam ýeter. Öz-ä bolýanam ýaly welin, ýöne bu goşgyň soňuna düşünmedik-le oglum. Sen olary geňlediňmi ýa oňladyňmy?
Wah, eje, muňa söz sungatynda ýaňsylama diýilýär. Oňlananyny, geňlenenini özüň oýlanyp bilibermeli. Hä, şeýlemi, oglum? Oýlanmaly bolsa, oýlanyp biläýeris. Ýaňsylama diýdiň welin, sen olaň haýsyny ýaňsyladyň? Myssygymy ýa öwelegimi? Ýa Ogulnurtyrygy dagy ýaňsyladyňmy? Şer tapsa şor gerek däldir. Şondan bir gaçarak durgun oglum. Beh!
Ýekän-ýekän sorap durmasana-how, eje! Şonsuzam meň wagtym ýog-a. Onsoňam oýlanyp tapylan atlar olar. Hum. Bolýa, balam, bolýa. Iýiber çöregiňi. Oýlanyp tapylanam bolsa, küýlenip tapylanam bolsa bärde bir hili gümürtiklig-ä bar. Ilki bilen-ä şo gyz goňşularynyň öýüne ýöräp çykyp baraýman, näme üçin ylgap-ylgap barýa? Galyberse-de şo gyz.
Kim, myslykmy? Aý şol bar myslyk eken. Myslyk bolsun, gaty bolsun, näme tapawudy bar? O gyzyň ýele tüweleýe ýetdirmän dut gaçan-a gaçany. Senem oňa tüweleme diýýäňmi? Onsoňam bar-a. Men gowsy tozaýyn-da tizräk toý leňizinden dükana.
Meni şeýle gaty söýýäňmi oglan? Hawa. Nähili gaty? Aý neme-dä?
Gaty da haw, gaty, gaty. Nädip aýtsam, han? Çabalanyp, togalanyp söýýän men Söýýän aşratyp diň arkan gaýdyp Çaý içen mahalym çaýly käsämi ýakamdan we ýörýän agzymdyr öýdüp.
Enaýy tygny. Enaýymy?
Hawa.
Enaýy. Hawa enaýydyr. Ýakaňdan gaýnag suw guýlup dursa enaýy bolýada. Özüň şeý diýip ýazypsyňa. Wah durna.
Bu ýöne bir ýaňsylama. Onsoňam ony ýazan men däl-de, men ýaly gaty söýýäniň biri ýazypdyr. Hä, şeýlemi?
Şu bolasy geňem gördüm-le. Meň üçin ýanyp, köýüp, Mejnun bolup, ýakaňdan çaýly käsäni guýmajagyň-a bilýän-le. Juda beýem diýme-how, durnam. Guýulsa guýlup oturyberer-dä. Sen meni gyzgyn çaý guýjak. Aýdym aýdaňda-da, Janym al, ýarym alma diýmän, Ýarym al, janym alma diýýän ekeniň-ä. Söýgi näme işlesin, gaýgy näme işlesin? Seňki bir häki güýmenje bolaýmasa. Durna, dursana durna, beý diýme. Nirä barýa? Durna. Dur diýä. Ay gaýtargy. No, durna diýen, durna, dursana durna. Vay näme?
Men saňa sowgat aldym.
Enaýydygyny. Beýdip meň päk söýgime betgüman bolup ýörme-de. Men käbir aşyklar ýaly söýýän, ugruňda köýýän, görmesem ölýän diýip, boga zertip gygyryp ýöremog-a. Hä?
Men ýöne bir içimden söýýän. Waý, enaýydygyny. Ýöne, her näçe söýýän diýseňem. Ýekeje gezegem söýýänligiňi subut edeňok-da. Nädip subut edeý? Ýa Mejnun ýaly däldiräp çöle çykaýynmy? Ýok.
Perhat kimin daglary ýaraýynmy? Ýok. Be, onda nädip subut edeýin? Ýa ýakamdan gaýnag suw guýaýynmy? Ýog-eý.
Beh!
Bolmasa şundan aşak özüm oklaýyn, Ýok. hä? Onda nädip sud edeýin? Bilemok.
Sud et.
Bäh, han men bir sud etjek bolaýyn. Hä, tapdym. Diňle onda. Ah, goňşy gyz, goňşy gyz. Bakyşlary geňsi gyz. Beýdip bokdoklap ýörme. Toý tutaly gowsagy. Woý, enaýydygyny, şu wagtmy? Men haçan diýseňem taýyn.
Entek howlukmasan oglan. Bukdaklap ýörmäňem öz gyzygy bardyr. Soňurak bukdaklajak diýseňem bukdaklatmazlar. Wah, basym toý tutaýmasak, ýöne ýaňyltmaç aýdymam ýadadym men-ä. O nähili ýaňyltmaç? Aý, nähili olar öýdýäň?

Men-ä toýumyzda çalynjak saza garaşýan. Ýöne seň nämä ýaýdanyp ýöreniňi düşünemok. Menem ýaýdanjak däl-le. Sähel säginseň eliňden kakjak bolup durlar-a. Nämäni?
Waý, nämäni bular öýdýän? Seni?
Aý, on ýaly bolsa, ýaýdanma, durnam, ýaýdanma! Ýaýdanjak däl-le welin, ýöne birhili gorkýan-la. Kimden?
Ejeň dälmi? Ýok. Onda nämeden gorkýaň? Seň adyňdan gorkýan. Böri. Böri-dä. Böri bolanda näme? Meň adym adam iýýämi? Ýok, adam iýenok. Ýöne welin bir hili gorkunç-da. Näme bir hili iýäýjek ýalymy, hä? Aý ýok, ýöne bir hili-le. Aý ýok.
Munyňdan bahana bolmaz-la. Bu seň adyň Durna bolan bilen bu haçan uçup gider diýip, men-ä gorkama. Hyh. Durna, bar bahanaň şo bolsa, seň göwnüňde güman goýmaýyn, Durnam. Goýsaň, goýmasaň göwnümde güman-a galandyr, Böri han. Iň bärkisi, hanha ejeňem belli birini saýlar-da diýip gürrüň edýämişin. Beýle bolsa, seň göwnüňde güman galmasyn, Durnam. Nätdi? Waý, bul oglany. Çynyňmy? Çynym how, çyp bakaý çynym. Waý, inaýydygyny. Inaýy bolsa inaýydyr inaýy. Ýöne indi garaşdyrma günaýy. Gopuzjygyňy öýümizde çal gel-de sen, tizräjik toý sähedin belle sen. Waý, gyssanmasan oglan.
Gyssanmasaň hanha şakyrdyk-şakyrdyk edip günler ýetip gelýä. Aýlar ýetip gelýä, ýyllar ýetip gelýä. Ohohow! Ana ejeň ýetip gelýär. Hany?
Oýun etdim-ow, oýun etdim. Ýer bolýa, men jyrdym, gitdim. Nirä?
Nirä olar öýdýäň? Toýa taýýarlyk görmäge. Aý oglan, indi haçan duşuşarys? Indi toýda duşuşýas. Indi öýde görüşýäs. Hoş! Waý, ine aýdygyny.

Agyr gyňaç, ýeňil gyňaç, keşdeli gyňaç, gadym öýme, çilli öýme, pully öýme, i pully öýme, pilli öýme, dilli öýme, pully öýme, dilli öýme. Hawa, daýza jan.
Waý, agalaryna, ýeňňelerine, daýylaryna, daýzalaryna, dogan oglan, dogmadyk, indi dogjak bolýan ähli ýilen çalanlaryna jüwüt-jüwütden halar. Daýza jan, süýjülikler. Süýjülikleri gerek däl, özümizden önýär. Yzyna geç. Onda gazanlyklar.
Okaýynmy? Oka. Göleli sygyr, gölesiz sygyr, iki jüwüt öküz, bolsa köşekli, bolmasa köşeksiz düýe, goýun, guzy, geçi, maň, maňlamaz, mälemez, horaz, towuk, ördek, geçi guşy, düýe guşy, jikjiki, zikziki, halalaň, hapbaň, güleleň, güpbeň, ýaryl, böwsül, sen dur, sen çyk, agyz, yzam bar-aw! Burulan odun, burguty otly çöp burguty, gurçaý, on kilede süzme. Süzme?
Näme? Bu nähili süzme? Agy dur dur dur üstümizden İstanbul gaýdan ýaly boldy logy. Gyz dur masgara etdiň ystalba. Ay şomuşda.
Oý, toba.
Geňlik goňşy. Ha. Munyňyz-a bir hili boldy logy. Oý.
Gözel göwnüňiz. Entek öňüňizde biziň bir şertimiz hem bar.
Şert?
O nämäň şerti? Hawa. Uý, a şert şertdir-de. Ahem, nemele Geňlikjan bu goňşy aralykda şertleşip şurtlaşyp oturmalyňmy, hä? Wah, şu goňşy diýene. Şu şertleşmäli diýip tertleşmäli. Kabul etseňiz-ä ynha şertimiz. Bolmasa-da, ha-ha gapy.
Hany aýt onda, şertiňem aýt. Hawa. Wah, aýtsam bar-a. Hä. Toýdan soň ogluňyz öýümize göçüp gelmeli bolar. Näme?
Hawa, hawa.
Näme?
Hawa.
Toýdan soň ogluňyz öýmüze göçüp gelmese, gyz ýok size.
Daýza! Daýzajan! Daýzajan! Mullugy ýok. Daýzajan! Daýza! Goňşy!
Waý, daýzajan!
Hem bolla ýüregimi ýardyňyz-aý. Çaşdy. Ya ey, soň üçinem çagyrýaňyzmy? Häzir özüne geler, arkaýyn bol. Bi, sizem aýt diýýän.
Waý, ýalpyl goňşy jan, biz oýun etdik-ä, oýun etdik.
Oýun? Waý, howwa-la, oýun-la, oýun. Ýaňky, Pişik kelle, tawus ýelek, iki ýüz elliligiňem oýun bol. Ol pişik kelle-de, tawus ýelegem, iki ýüz elliligem, o maňlamaz, mälemez, ählijesi oýun, jan goňşy. Çynyňmy özi?
Wah, çynym-la.
Waý, enaýydygyny.
Waý, ýüregimizi ýardyň-a. Hany bir gollan demiňi al. Oww.
Geňlik goňşy diýýän-ä. Aýdyber.
Heniz özüme gelmänkäm, başga-da näme oýnuň bolsa, näme şertiň bolsa, aýdaweri. Oň üçinem aýratyn çaşyp-üýşüp ýörmäliň.
Wah, şert nämişe sen, goňşy jan? Hä.
Meň häki bir ýöne degşeli Gülşeli diýip tapan oýnum boldy dagy. Wah, men mal-mülki näme deýin, altyn-kümüşi näme deýin, goňşy jan? Ogul siziňki, gyzymyzam indiden beýläk siziňki. Daşyny dolaňdajyk alyp gidiberiň.
Daýza!
Waý, indi näme boldy, gyz?
Daýza, näme bolýar?
Bilemo.
Şu daşyny dolaň diýdiň welin, öz ýaşlygym ýadyma düşäýdi-dä. Wah-eý!
Gaýnym görgüli, meňem daşym dolap alyp gaýdypdy. Şo ýadyma düşüp, aglanymy duýman galypdyryn.
Wah, aglama, aglama, goňşy jan. Bizem näme indi bu ýaşdan soň balajyklarymyza guwanyp, agtyk çowluga begenipjik ýaşabermeli bolduk, dogry dälmi?
Wah, şeý diý, goňşy, şeý diý. Senem onda şu günden şeýläk maňa guda diý.
Diýeýinmigy? Waý, diý, daýza, diý! Wah, guda!
Senem maňa indi guda jan diý-dä! Waý, diýäýsemmikäm? Waý, diý!
Guda jan!
Daýza, nätdim, gül, öz gaýnymda!

Ýörüň ýörüň gelinler boluň boluň çagalar boluň. Mhm. Bu gelni tur gel yerin bere. Agay turgay yerin bere yaş yerine. Oğulağı bun bol oturşunu. Ayu yalpıl yenge gele göre. Bula yaş yerine orun vermen otur. Halat serpay vermesen yerimden turacak geldi ya. Turman otur ha bu yaş gelin. Ayu gelin.
Al gelin serpaýyňy. Ana!
Indi ornuň beräý gelin. Ana owadan serpaý. Gel. Gelin gelin u. Bagtly bolsunlar. Alny bagt açyk bolsun. Söýli gelin, al gelnim. Ine bu de seň serpaýyň. Nesip et. Toý etikin. Nesip etsin. Aýu eltiler, geleweriň. Däp-dessury edeweriň eltiler.

Alnyň bagtyň açyk bolsun, gelin, size-de ýetirsin. Gelen ýeriňe aýagyň düşsün. Size-de ýetirsin.
Akyl döwletli gelin bolsun.
Sag boluň. Gyzlar, size-de ýetirsin.
Sag boluň.
Joram bagtly bol.
Bagtly bol.